Ampifaliana sy ampitiavana no iarabana ny vahoaka Malagasy iray manontolo. Tsy vaky volo an! Fa ianareo tapaka sy namana ihany koa izay manatrika itony. sy ianareo rehetra any an-tokantrano any. Vita sy voatontosa tao anatin'ny filaminana ny fifidianana filoham-pirenena izay nataontsika tamin'ny fahafiton'ny volana novambra lasa teo. Koa tsieiko ny tsy hisaotra sy mankatelina ny Malagasy iray manontolo. Misaotra ireo nametraka ny fitokisany Ka ny fidya. Eny, isaorako ireo rehetra izay nanefa ny adidiny na nifidy ny kandida hafa aza, satria masina loatra izany mifidy izany, ary masina loatra ihany koa ny safidy ny Malagasy ka tsy azo ahodikodina ihany koa. Noho izany dia efa mobdely isika tamin'ny fahendrena. Nasehon'ny vahoaka Malagasy tambizotra ny fifidianana izay nisy sy niseho tamin'ny fahafiton'ny volana Novambra. Saingy semban-drahona izany noho ny tsy fahampian'ny matihanina ireo olona izay nikirakira izany voka-pifidianana izany na koa ny finiavana Ny hamilivily ny safidin'ny Malagasy. Telo ambin'ny folo andro lasa izay no naneho hevitra ny sy ny safidy isika Malagasy. Efa nisy ny niteny sy nanao fanambarana ireo kandida voalaza fa faharoa, voalaza fa fahatelo. Ny tenako kosa dia niandry, ampahendrena, ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoakan'ny Ceni. Rehefa nivoaka izany tamin'ny asabotsy teo dia hoy aho hoe tonga izao ny fotoana ankehitriny hiresahako amintsika vahoaka malagasy ny hevitro sy ny fahitako iny fifidianana iny sy ny vokatra vonjimaika izay henontsika izay navoakan'ny Ceni. Niasa andro aman'alina izahay ary mba samy milaza ankehitriny fa ny kandida numéro treize irery ihany no manana ny voka-pifidianana zato isan-jato ato amin'ny QG anay ary anananay porofo daholo izany tompolah sy tompovavy. Masina loatra izany safidy izany. Olona iray, safidy iray ary tsy tokony havilivily ny safidin'ny olom-pirenena satria adidy masina. eo anatrehan'ny tanindrazana sy ny firenena ny mifidy. Haka ohatra vitsivitsy amintsika satria izao ny zavatra mitranga. Rehefa vita ny fifidianana eny anatrehan'ireny birao fandatsaham-bato ireny dia atrehan'ny mpifidy na ny tompon'andraikitra isan-tokony izany voka-pifidianana izany. Rehefa vita izany, dia voarakitra ao anatin'ny PV, izay hoentina eny anivon'ny SRMV, izay mandrakitra na mamintina ireo vokam-pifidianana azo isaky ny birao fandatsaham-bato. Rehefa tonga ao amin'ny SRMV izany ny vokam-pifidianana dia traiter-na ao anatina. logiciel na ny informatika ny voka-pifidianana retraretra izay atambatra ary alefa eny anivon'ny ceni. Tokony misy voka-pifidianana izany mivoaka isaky ny distrikta. Ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy anefa dia toy izao. Rehefa ampidirina ao anatin'ny logiciel. Ny voka-pifidianana azo teny anivon'ny birao fanatsaham-bato isaky ny fokontany miakatra ao amin'ny commune ho entina ao amin'ny district dia ampijirina dia misy ny teny vahiny hoe miditra ao zany iny dia miditra hoe input na ampijirinao ny valim-pifidianana retraretra. Ny zavatra ampijirinao ao anatin'ny ordinateur tompoko, le input zany dia tokony mivoaka araka ny tokony ho izy ary mitovy ny isan'ny mpifidy, ny isan'ny vato maty, ny isan'ny mpifidy farany aty amin'ny output na ny zavatra voka-pifidianana mivoaka ho entina eny anivon'ny ceni. Marina sa tsy marina hoy ianareo? Izao ary eto aho dia manasa antsika, manasa anareo namana, manasa antsika vahoaka malagasy hijery hoe nanao ny asany araka ny tokony ho izy ve? Ireo tompon'andraikitra isan-tokony nisahana an'izany fifidianana izany. Hojerevantsika efa naseho ihany fa hojerevantsika ohatra ny kahan'i Fianarantsoa. Maromaro no entiko eto fa Fianarantsoa mba angatahako an'ny teknisianina mba havoaka hoe ohatry ny ahoana ny voka-pifidianana tany Fianarantsoa. Voalaza rehefa vita ny fifidianana. dia ny tompon'andraikitra antsika makeny anivon'ny SRMV mijery hoe aiza ny voka-pifidianana izay navondrona teny anivon'ny biraom-pifidianana, izay navondronareo, natambatrareo na ni-compiler-nareo amin'ny teny vahiny ato amin'ny ceni. Misy mantsy hoe fiche de compilation des résultats.

exprimer. Ohatra ray zay. Dia ho jerevantsika ihany satria nalaintsika bureau de vote par bureau de vote. Dia hoe nankaiza io, dia toy izao ary ny zavatra mitranga. Rehefa ny saina ary ananantsika porofo fa ny PV antsika dia manome ny candidat numéro treize, vingt-six mille deux cent neuf soit soixante-quatre pour cent virgule soixante-huit.

Ny PV aty amintsika voamarina dia mille trois cent soixante et un ny vatoazin'ny kandida numéro douze nefa dia voasoratra lasa mille huit cent vingt. Le vato nangalarina tato amin'ny bulletin numéro treize zany, le neuf cent soixante quatorze, dia hita aloha fa nomena ny quatre cent cinquante neuf an'ny candidat numéro douze. Nakaiza ny ambiny? Ny ambiny dia nomena an'ireo candidat retraretra. Io izao an, misy an'ny candidat numéro onze, izay an nahazo au lieu de deux cent cinquante huit voix dia nataony deux cent quatre vingt. Dix-sept. Dia eto indray ny kandida afo, misy ny kandida numéro vingt-quatre izay nahazo soixante-dix-huit voix dia nampitomboina deux cent trente voix dia lasa trois cent huit. Ao anatin'ny PV daholo izany. Ny kandida numéro vingt-six, soixante voix dia nampitomboina cinquante et un dia lasa cent quinze. etsetra etsetra zany ny zavatra misy. Hiverenantsika le teny amin'ny lohany teo. Ny suffrage exprimé zany raha ohatra ka atao fotsiny kajikajy dia nampitomboina quatre pour cent ny isan'ny mpifidy tao amin'ny district ny Fianarantsoa. Ny isa mifidy an'i kandida numéro treize dia nahena quatre virgule soixante cinq pour cent. Dia mba eritreretinareo, firy districts firy ohatran'izao no zavatra natao? Districts firy ohatran'izao no nangalaram-bato toy izao? Izany ny zavatra misy. Zany ny zavatra mitranga, natao zay tsy apekarana satria truqué io logiciel io, mbola hitohy ny fanazavako fa natao zay tsy apekarana mihoatra ny quarante pour cent ny vato azon'ny candidat numéro treize, hoporofoko aminareo amin'ny antsipirihany zany rehefa avy eo fa mba tsy lazaina hoe aa Fianarantsoa ihany iny, anananay ato daholo fa ny akamaroan'ny district retraretra.

Raha anesoranao an'i blanc et nul izay voalaza fa sept mille trois cent quarante deux dia quarante neuf mille six cent vingt trois. Nefa dia tsy tahotra tsy henatra ny tompon'andraikitra fa dia nataony cinquante trois mille deux cent cinquante quatre ny isa-mpifidy. Izany hoe mbola ny nampiakarina indray izany sept pour cent. ny isan'ny mpifidy tany Faratsiho. Alaiko ho kajikajy tsotra fotsiny ny antsika. Raha misy olona folo mifidy, ataontsika tsotsotra ilay izy amin'izay azon'ny olona tsara. Folo ny isan'ny olona mpifidy. Ny mifidy an'i Andry Rajoelina dia dimy sy tapany. Lany premier tour izany sa tsy lany premier tour? Lany premier tour. Fa izao ny zavatra nataony. Nalainy le tapany iny aloha de zarainy amle kandida kely retraretra de lasa dimy sy dimy de efa tsy lany aloha zany zay fa mbola nampihiny ndray ny isan'ny mpifidy otran'io zao sept pour cent fa alaintsika hoe nampihiny roa zany le mpifidy de lasa fito ny vato miparitaka amin'olona retraretra de dimy nen'i Andry Rajoelina de n'inon'inona ataontsika n'iza n'iza olona mifidy antsika Tsy ho lany mihitsy tsika premier tour rehefa izay ny zavatra sy ny kajikajy nataony ny mpikirakira sy ny mpamoaka ny voka-pifidianana. Mbola haka anankiray indray aty tany Fianarantsoa ato Matsiatra ihany. Reto vokatra reto tenentsika ho ofisialy, misy sainam-pirenena io, misy logo an'ny ceni daholo ireo nalaintsika. Tany Isandra

dia manome vingt trois mille sept cent trente. Mbola nampiakarina indray izany an, lasa nihoatra mille quatre vingt dix neuf fa mbola nampiakarina quatre virgule soixante pour cent ny isan'ny mpifidy. Be dia be, maro be ny ohatra na ny exemple afaka ho entina eto amintsika. Fa raha fintinina dia. Nampiakarina ny isam-pifidy, nahena ny isam-bato ny azon'ny kandida numéro treize, dia zao no zavatra misy iainantsika. Ahoana ozy izy ianareo no hapa normal ny voka-pifidianana raha toa ka Asehontsika eo anie azafady e, ilay vato azontsika isaky ny renivohi-paritany. Mba hanamarihantsika kely hoe iza ny kandida nahazo vato be indrindra manerana an'i Madagasikara. Tany Antsiranana, renivohi-paritany no resahako amintsika eto.

Teto Antananarivo Renivohitra, tsika ny voalohany, candidat numéro treize naharesy ny candidat numéro vingt cinq teto Antananarivo tompokolahy tompovavy. Voamarina izany Ary ao doly ny antontan-taratasy na ny navoakan'ny ceni aza izay mbola tsy mampitovy hevitra aminay fa mamoaka fa quarante trois virgule six ny antsika neny kandida numéro vingt cinq any amin'ny quarante quatre pour cent any fa na dia deux pour cent aza tsika ny voalohany Fianaratsoa soixante quatre virgule douze pour cent Toliary soixante dix neuf virgule zero trois pour cent Ahoana ozy izy tsika no tsy hapa valalanina ny vahoaka malagasy rehefa mivoaka toy izao ny voka-pifidianana satria za de otranareo ihany a nanaraka ny voka-pifidianana atram voalohany ka atram farany de avoakatsika anie le voka-pifidianana zay a navoakan'ny ceni nanomboka tam le huit para patonga ny le dix sept. Le huitian dia voalaza isika fa nahazo quarante quatre pour cent. Rehefa miakatra izany ny vokatra eto Antananarivo dia ekenay io. Tena d'accord mihitsy izay hoe quarante quatre pour cent izahay an, araka ny teneniko anareo teo, raha eto Antananarivo sy ny manodidina dia ekenay hoe tena d'accord mihitsy izay hoe io ilay izy.

Dia mbola miakatra ihany tany amin'ny faritra na nandresentsika dia mbola midina ihany tsika trente neuf vingt neuf. Mbola midina ihany tsika trente neuf dix neuf. Dia midina midina midina foana tsika. Miakatra ve ry zareo ny avy any amin'ny faritra? Dia ekena hoe tsy mihetsika. amin'ny le trente neuf pour cent. Rehefa nandinika tamin'ny teknisianina izahay, namakafaka izahay hoe inona no mahatonga an'io. Mahatonga an'io an dia le zavatra ntenentsika tamin'ny voalohany. Rehefa miakatra plus de cinquante pour cent ny candidat numéro treize dia ampitomboina ny isan'ny mpifidy an dia zaraina ny vato an dia mijanona eo amin'ny quarante pour cent foana isika. Truqué io logiciel io. Ze zavatra ampidirinao dia lainga ny avoakany. Le niteneniko hatramin'ny voalohany hoe rehefa mampiditra ianao ny input dia zavatra hafa ny avoakany amin'ny output. Betsaka ny zavatra mametraka fanontaniana ary raha jerevantsika dia tsy mihoatra ny cinq cent mille voix

ny safidin ny vahoaka malagasy. Tsy azo lalovina ny fiainan ny malagasy. Ny zava misy be dia be ny zavatra nitranga. Ny zavatra nitranga dia nampiseho isika ary tena nanao investissement. Nividy telephone nalefa izay tokony hanenika ny biraom-pifidianana manerana an'i Madagasikara. Ny zava-misy anefa dia nanao fanambarana ny tompon'andraikitra ampikirakira ny fifidianana hoe tsy azo atao ny maka sary any amin'ny biraom-pifidianana na mandritra na ao anatin'ny fanisam-bato. Be dia be ny olona voasakana ary anananay porofo hoe maka sary, maka film ao anatin'ny fotoana fanisam-bato fa tsy navela. Inona ny dikan'izany? Vita ny fanisam-bato, fantatray ilay izy hoe misy zavatra fenina ao. Izay ny zavatra voalohany. Rehefa namoaka ny valim-pifidianana na dia vonjimaika aza ny Ceni tamin'ny asabotsy dia gaga ihany ny tenanay hoe mba kandida mba mitarika ny voka-pifidianana, zavatra iray aloha no mampitovy hevitra aminay, mampitovy hevitra ny tenako amin'io voka-pifidianana io iray ihany. Dia inona? Numéro treize ny tarika, numéro treize ny lohany ary vereziny lavidavitra ihany ny faharoa. Izay no mampitovy antsika, izay ihany mba ekenay. Ny tarika izay an, voalohany izay an, fa tsy amin'io an, salan'isa io. Izay ny zava-misy. Dia gagagaga ihany izahay raha ohatra ka namoaka ny voka-pifidianana Ania ceni dia eny amin'ny tele izay no mijery ny voka-pifidianana. Mitovy ny vahoaka malagasy fa tsy nahazo fanasana sady tsy nasaina ka ohatran'ny hoe ny terekiko masaka ohatran'ny voalobo-jaza ve ity voka-pifidianana ity ka natao fatao fatao fatany dia natao izay namoahana an'izany farak'izay haingana. ny fomba fanao teto amintsika mba jerevy kely tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo fa rehefa mamoaka voka-pifidianana na io ao amin'ny ceni na io any amin'ny HCC dia atsaina ny kandida rehetra nandray anjara tamin'izany fa dia gaga izay hoe ny amin'ny fahitalavitra araka ny tenenin-dry zareo no mahita ny voka-pifidianana mba tokony hisy fifanajana satria fiainam-pirenena no ataontsika ary zavatra sarobidy sy masina loatra izao safidy ny Malagasy izao. Ny vahoaka Malagasy dia miandrandra sy manantena fifidianana madio sy mangarahara tsy misy hosoka. Tsy ny fizotra ny fifidianana no olana, nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana fa ny fikirakirana ny voka-pifidianana no mametraka olana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny tena olana goavana dia io logiciel ampiasainy io. Noho izany dia za miteny.

Tsika tsy maintsy mandresy ary ny vahoaka malagasy sy Madagasikara tsy maintsy mandresy. Koa mangataka ny isika retraretra mba hifanome tanana isika retra hampanjaka ny tena marina. Tsy mendrika korotana ny vahoaka malagasy. Ny zavatra retraretra dia ataontsika ampahendrena sy ampamendrehana. Izay mantsy ny sasany raha mivoy ny fandravana, ny fankahalana Isika mivoy ny fitiavana ary ny fitiavana izay no tsy andreseny antsika na noviana na oviana. Noho izany dia nametraka ny fitoriana isika teny amin'ny HCC. Ny maha mangataka mba anaovana audit farany ze aingana ny logiciel ampiasain'ny ceni. Efa nanafatra expert ho amin'izany koa tsika, raha ilaina dia ny antsika no ampiasaina. Betsaka ny zavatra mitranga ankoatran'ny hala-bato noteneniko anareo teo

Ny tamin'ity deux mille dix-huit ity dia sept virgule trente-deux pour cent. Izany hoe lasa be dia be ny vato maty tamin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Rehefa nijereva an'ireo vato maty ireo dia ny kandida numéro treize. Ka nangataka koa isika eo anivon'ny ceni mba hampanao ny confrontation Efa voaomana daholy an, jerevana PV par PV ary jerevana doly an vato maty rehetra rehetra ary matoky an ary apetratsika eo ampelatanan ny HCC zan tsika manara dalana apetratsika eo ampelatanan ny HCC an zay fitsarana avy momba ny lalam panorenana ny mikasika ny handravona an'izao a voka-pifidianana tsy manjary araka ny tokony ho izy izao. Za manaja ny lalàna, ze avoakan'ny HCC eo, matoky ny fahendreny ry zareo aho de ekeko. Ary vonona ny hiady hatramin'ny farany aho n'in'inona zavatra mitranga, n'in'inona zavatra mitrôha. Mangataka koa izahay nefa ny ao anatin'izay, satria mi-constituer infraction pénale ny fangalaram-bato ka ho saziana farak'izay henjana ny olona retraretra izay nanodikodina ny safidim-bahoaka. Misy. Misy fitoriana maro napetraka ihany. Fitoriana maro miaraka amin'ny porofo tena izy. Ka izao, ok izay ny kolikoly, ok izay ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka, aoka mba ho saziana ireo izay mbola mihevitra ny hilalao ny fiainan'ny Malagasy. Afaka fito andro eo ho eo farafahelany dia tokony hi se prononcer ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana. Hiandry am-pitoniana an'izany tsika retraretra fa matok'iso nareo raha mbola hiandry numéro treize no mitarika anareo tsy ho resy tsika fa tsy maintsy mandresy misaotra tompokolahy mankasitraka tompovavy. Rehefa misafidy ny handresy tsika Tsy maintsy resy reo ary tsika tsy maintsy mandresy misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Amin'ny alalan'ny tehaka mirefodrefotra ny saorantsika i Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina, kandida mitondra ny laharana fahatelo ambin'ny folo, izay nanome ny fahazavana.